US leh Israel tangkawp ten Iran an do rawn mek a, he indona hi khawvelin a ngaihven a, indopui pathumna an chawk chhuak mai ang tih hlauin khawvelin a thlir mek a nih hi. Tun chungah chuan US hian engvangin nge Israel hi heti em ema a tana kawng eng kima a puih thin? A chhan kan ngaithla dawn a ni. He thu i ngaihthlak zawh hi chuan he indona kal mek chungchang pawh hi chiang lehzualin i hrethiam tawh ngei ang. Chuvangin a tawp thlengin lo ngaithla la, Israel leh US inkar hi i rin ai daihin a thuk ngei ka ring a ni. America hian Israel hnenah hian pawisa fai ringawt pawhin dollar billion zathum chuang zet a pe tawh a. Hetiang zat lai mai sum inpek hi khawvel ram dangte inkarah a awm ve lo a ni. Tin, vawi tam tak US hian Israel humhim nan leh anmahni tan zawngin UN-ah a veto power a lo hmang tawh a. Khawvel ram dang zingah Israel ang em ema America-in a puih nasat hi tumah an awm lo. Ralthuam a pe a, sum leh paiin a tanpui a, thiamna leh zirna kawngah nasa takin a pui bawk thin. Engati nge khawvel ram ropui leh hausa America hian heti em em hian ramte takte Israel hi a tanah a tuam hlawm thin le? Israel tih hi Mizote zingah chuan a mikhual lo a ni, tin mai hian Israel fate kan ti zur zut reng mai a nih hi. Mahse, tunlai Israel ram tak erawh hi chu May ni sawmpali sangkhat zakua sawmli leh pariata British awpna lak atanga zalenna a hmuh hnuah khawvel ram anga a rawn piang ve chauh a ni. Chumi ni chuan an ram Prime Minister hmasa ber David Ben Gurion chuan Tel Aviv khawpuiah chuan Israel chuan zalenna a hmuh thu leh tun atang chuan mahnia ram inrelbawlhrang ve tawh tur a nih thu a puang a. Khawvel ram dangte pawhin Israel chu khawvel ram pakhat angin lo hre ve tawh se tiin mipui hmaah chuan sawi a. Chu a thusawi lo chhang lek hmasa bertu chu tu dang ni loin America a ni. A thusawi zawh atanga minute sawm pakhat hnu lekah US chuan Israel chu khawvel ram pakhat zingah a pawm thu leh duhsakna a hlan thu chu a hun laia US President Truman chuan White House atangin a puang ve nghal a ni. Mahse, White House lam erawh chu an thu chhuah siamah hian an in lungrual hauh lo a. President Truman-a'n Israel chu ram anga pawm a duh laiin a hun laia an Secretary of State George Marshall erawh chuan Truman-a ngaihdan chu a pawmpui thei lo a ni. A ni ngaihdanah chuan Israel chu ram anga US in a pawm chuan an elpui. Soviet Union tan Middle East-ah hun tha an siamsak dawn bakah Middle East-a oil te chu an chan a hlau a ni. George Marshall chuan he thil hi i ti tlang a nih chuan inthlan leh hunah ka vote tawh lo ang che ti hialin dodal mah se. President Truman chuan a thuthlukna chu a kaltlang luihpui ta a ni. Engati nge Truman hian a sorkar mi pawimawhte ngaihdan pawh zah zo lo a heti a tih mai le? A chhan chi hnih a awm a. A hmasa zawkah chuan President Truman hi sakhaw-mi tak mai leh Kristian tha tak mai a ni a, vawi engemaw zat Bible pawh lo chhiar chhuak tawh a ni. Chuvang chuan Israelte hi Pathian hnam thlan an ni tih nghet taka pawmtu a nih bakah Judate ram dik tak chu Israel ram ngei hi a ni tih pawmtu a ni. A chhan dang leh chu politics thil vang a ni. Kum sangkhat zakua sawmli leh pariat November thla ah US President thlanna neih a ni leh dawn a, President Truman pawh Trump hnih nan a ding leh dawn a ni. America ah chuan Juda mi tam tak an awm avangin an vote a hmuh theih nan Israel ram chu a pawm a ni. President Truman a duhthlanna hian khawvel history a sawi danglam a, tun thleng hian America ram a la nghawng bakah Palestina ram ten an la tur ta reng a nih hi. Israel ram independent a rawn nih tirh khan Israel ram hi ram ruak emaw in pumkhat tak a ni hauh lo a, helai hmunah hian Arab mi bakah sakhaw chi hrang hrang, Muslim te, Kristian leh Juda te an cheng a, an ram then hran a nih dawn hian a mitchengte chu rawn an nih loh bakah hriattir lawkna engmah a awm lo a ni. Chulai hmunah chuan kum zatel fe an lo cheng tawh a, chuvang chuan Israel ram rawn piang ringawt mai chu an pawm thei lo a ni. Chuvang chuan Israel-in independence a hmuh hlim hlawl hian an thenawm Arab ram panga tangkawpte chuan Israel rama Palestina mi eng emaw zat te thlavang hauhin leh Israel chu nuaibo leh nghal tumin an beih rawn nghal a, thlakhat chuang zet an indo a nunna tam tak chan a nih bakah. Bungrua leh thil hlu tam tak tih chhiat a ni a, mahse mak tak maiin indo a zawh meuh chuan ram pianghlim Israel chuan independence a hmuh hlima a ram aia zau fe a awp ta daih zawk mai a ni. Israel in hnehna a chan tak ah chuan Israel ram chhunga Palestina mi leh sa awm mi nuaih sarih leh singa chuang zet te chu Israel ram chhung atangin hnawh chhuah an ni a, khawzali chuang zet a rauhsan a ni. He an tawrhna rapthlak tak hi Palestina mite chuan Nakba an ti thin a, Arab tawng niin chhiatna rapthlak tak tihna a ni. He indona a raltlante leh an thlahte hi tun thleng hian West Bank Gaza-ah te, Jordan-ah te leh Lebanon leh Syria-ah te ram nei loin an la awm reng a ni. Independence hmu thar Israel chu America hian pawm viau mah se, Chulai hmuna chengte chuan eng nge an tawrh tih leh a man an pek erawh hi chu a hmuh ṭhelh ve deuh a ni. Kum sangkhat zakua sawmnga leh sangkhat zakua sawmruk inkarah chuan America leh Israel inkar hi a chi ri chho ve hle a. Kum sangkhat zakua sawmnga leh parukah chuan Israel, Britain leh France te chuan a ruk a ral relin Egypt an run a. A chhan chu Egypt President Nasseran Suez Canal chu Egypt sorkar ta anga a chhal vang a ni. He inbeihna hi uluk taka duan niin ram hruaitu lu pathum te chu France-ah a rukin an inhmukhawm a. Israel chuan Egypt chu a bei hmasa ber anga Britain leh France te chu a ṭhelhtu tur angin an rawn tel ve ang a. Sus ka nal chu an la let dawn a ni. He indona ah hian Israel-in America a hriattir loh avang leh a ruka ram dang a thawhpui avangin a thinrim hle mai a. A hun laia US President Eisenhower chuan Israel chuan indona chu a ti tawp nghal vat a nih loh chuan Israel hnena lawn a puktir zawng zawng te chu a tih tawp nghal tur thu leh UN General Assembly ah Israel chungchang chu put luah a vo hial a ni. Hetia US a thinrim em em chhan hi eng dang ni loin Cold War leh Arab ram oil vang a ni. Cold War ah chuan America leh Soviet Union te chu a taka in do si loin an in el em em mai a. Egypt hi Soviet Union lam chang niin ralthuam leh sum leh paia nasa takin Soviet Union hian Egypt chu a puih thin a ni. Soviet Union puihna avangin Arab ram zingah pawh an president Nasser ho chuan A lian ber an ni chho a, fa u ber ang hrimin Arab ram oil ngah ram te zingah chuan an in la vung hle a ni. Arab ram oil te chu America chuan a mamawh miau avangin Arab ram te chu a be chhe tak tak ngam lo va, a ruk a hma la ve rengin Arab ram leh Soviet Union te thawh hona chu tihchhiat a tum ve reng a ni. Chutia a ruka hma an lak ve reng lai leh thian tha ber nia an chhal Israelin ram dangte puihnaah Arab ram a run ta vak mai hi an tan chuan a pawi hle a ni. Israel chu a tanpui leh a nih chuan Arab ram oil te chu a chan a ni sa tih a dawn lo va, an elpui Soviet Union hnenah a pe a ni ber dawn a ni si a, an thian tha Israel nge a tan dawn a, Oil vangin Israel hmelmah Arab ram a tan dawn tih ngaihtuahin US pawh tui lai rapin a awm phah ta a ni. May sangkhat zakua sawmluk leh pasarih a rawn inher chhuak a, Soviet Union chuan Israel-in Syria ramriah ralthuam tam tak a chhek khawm tiin thuthang dik lo a theh darh a. Chu thuthang bawh zui chuan rang takin Egypt pawhin hma la ve nghalin Syria ramri lamah Egypt sipai tam tak a tir lut ve ta nghal a, an ram atang chuan UN palai chu a hnawh chhuah bakah Titan Strait an tih Israel ram chhim lama tuipuia sumdawnna pawimawh tak chu a khar nghal bawk a. Tin, Jordan leh Syria ramte chuan Egypt-te nena ṭang dun tur chuan inremna thuthlung an ziak bawk a ni. Hetia boruak a rawn inmung chhoh mek lai hian a hun laia US President Harry Johnson chuan remna siam tumin nasa takin hma a la a. Israel Foreign Minister Abba Eban nena rei tak an inkawm hnuah thuthar thehdarhtute hmaah ka hlawhchham a ni, tiin a sawi ta a ni. Tichuan, June ninga sangkhat zakua sawmruk leh pasarihah chuan Israel chuan chet a thawh ta thut mai a, khawvel a lar em em, Six Days War an tih chu a chhuak ta a ni. He indonaah hian Israel chu a che tha em em mai a, ni ruk chhung lekin Egypt sipai thlawhna tum hmun zawng zawng a tihchhiat bakah Sinai phairuam zawng zawng te, Gaza leh West Bank te, Jerusalem khawchhak lam leh Golan Heights thlengin a la vek a ni. Arab ram Soviet Union puihnaah indona hmachhawnte chu Israel chuan ni ruk chhung lekin a phin darh ta vek mai a ni. He indona Six Days Wars hi a hun chhung rei lo hle mahse, a nghawng erawh thui tak a ni a. Tin, an indo chhan ber pawh hi Historian leh ramhruaitute ngaihdan pawh a inang lo a ni. Historian thenkhat ten Egypt leh Arab ram dangte hian Israel chu beiah nuaibo an tum ngei a, chuvang chuan Israel hian duhthlan tur dang a nei lo a, mahni lo inven ve leh a chet hmasa a ṭan chu an tan tih theih awm chhun a ni tia an ngaih laiin Historian thenkhat erawh chuan Egypt hian beih a tum lova Israel zawk hian a bei hmasa a ni an ti thung. A hnua Israel ram hruaitu thenkhat a bikin an Prime Minister Menachem Begin leh Itzhak te chuan kum sangkhat zakua sawmriat leh pahnih khan Egypt khan kan ram beih an tum lova keimahni zawkin kan va bei hmasa a ni tiin thupha an chawi nghe nghe a ni. He indohna a an ram lak Gaza Strip leh West Bank bakah Golan Height te hi tun thleng hian sorkar mumal la nei lovin kum sawmnga leh paruk zet liam hnuah pawh ram buai an la nih phah ta reng a ni. Mahse, he indohna hian thil pakhat tih chian em em a nei thung a, chu chu Israel hi a tet anga zuam ngawt chi a ni lo tih chu a ni. America pawhin he indohna avang hian a ngaihdan a thlak chiang hle mai a. A hmaah Israel chu tuamhlawm leh tanpui reng ngai nia a ngaih thin ang kha ni tawh lovin, ram chak leh thiltithei huaisen tak America sipai pakhat pawh tel lova Egypt leh Arab ram tangkawp pawh hneh thei a ni tih chu a ngaihdan a ni ta a. An inlaichitna leh inthianthatnaah pawh hei hian nghawng a nei thui hle a ni. Mahse, kum ruk chauh a liam hman awr tih chuan Yom Kippur indona an tih chu Israel chuan a hmachhawn leh ta a. He indonaah hian Israel chu a chan a chhe hle mai a, an ram pawh an chan ṭhelh nghe nghe a ni. Kum sangha zakua sawmsarih leh pathum October thlaah chuan Six Days Wars indonaah an tlawm avanga, Khup a lak nan Egypt leh Syria te chuan Israel in ring lo lai tak mai chu an run thut mai a. Israel ramah chuan Yom Kippur chawlh hman lai a nih avangin sipai te pawh an lo inthlah dah ve in chawlh an lo hmang ve a. Chu tih lai tak chuan Egypt chuan a rawn dei ta thut mai si a. Chet pawh la ve hman lovin sipai tam takin nunna an chan bakah an ral thuam leh thlawhna te chu a kang duai duai mai a ni. Hetih hun laia Israel ram Prime Minister Golda Meir chuan a nuclear ralthuam chu lekchhuah phalna thupek a chhuah ta hial a, hei hian Israel chu a kaw tawpah a chang ta a ni tih a entir a ni. Chu an thiltih awmzia chu America pawhin a lo hrethiam thuai a. President Richard Nixon chuan an thian tha Israel chu tanpui an ngai a ni tih leh rang taka chet an lak vat loh chuan an mang mai dawn a ni tih chu a hrethiam nghal a. October ni sawm pahniha chuan President Nixon-a chuan an ralthuam tha ber ber nen rang taka Israel chu pui nghal turin thupek a chhuah ve ta a ni. Heta America-in Israel a tanpuina hi khawvel history-a indona-a inpuihna lian ber a ni hial a, America chuan ralthuam chi hrang hrang tawn singhnih leh sanghnih chuang zet Israel ramah hian a thawn lut a ni. America a inhrawlh takah chuan Egypt leh Syria te nawrtawm an ni ve leh ta thung a, Suez Canal te chu la letin Israel leh America tangkawp chuan hma an rawn sawn ve leh ta thung a, chutia America a inrawlh avang chuan Russia chuan an thian tha Egypt leh Syria te chu pui ve turin thuthlukna siam ve leh ta a. Indohna chuan zual lam a pan chho ṭan ta a ni. US President Nixon-a chuan US sipai leh ralthuama indo hmachhawn tura inralrinna level sang ber, Defcon Three, an tih chu a puang a. Tun ṭuma Defcon Three an puan hi US leh Russia-te kum sangkhat zakua sawmruk leh pahniha Nuclear ralthuam hmanga an invau, Cuban Missile Crisis an tih hnua an puan leh hmasak ber a ni nghe nghe a ni. Hetia Defcon thi hial an puan tak avang hian nge Soviet Union lam chuan an thu zuk leh in Egypt puih chu an thul leh ta a ni. Hetia America in nasa taka Israel a puih tak ah chuan Israel leh America te in thianthatna chu hai rual a ni ta lo va. Chu chuan Arab ram atanga oil an lakna kawngah nasa takin harsatna a siam ve ta thung a ni. Oil ngah Arab ramte chuan an hmelmah Israel a puih avangin America lakah an thinrim ta em em mai a, Arab ram atanga an oil lak chu a let li ten a to phah chho tan ta a ni. Oil manin economy a nghawng nasat zia chu kan hrethiam vek ang a. oil man ber a to chuan engkim a to chho vek thin a nih kha. Chutiang chu America ramah pawh chuan a thleng chho ve ta a, nasa takin an economy a nghawng chho ta a ni. American mipuite chu an ramin Israel an thlawp avangah tuar nasa bertu an ni a, a bikin middle class kan tih minawl puiten an tuar zual a ni. Mahse, a hmaah kum sangkhat zakua sawmnga leh paruk a, Israel leh Britain leh France tangkawp ten Egypt an lo rawn a, America chu tui lai rapa a awm kan tih ang kha ni tawh lovin, tunah chuan engkim a chiang ta a ni. America chuan oil ngah Arab ram te aiin Israel chu a than tak avangin an economy pawn lo tuar dawn se inherh rem an zir mai a ngai dawn ta a ni. Hemi hnu hian US chuan hruaitu thar President Jimmy Carter leh Secretary of State Kissinger an nei a, anni hian hna ropui tak an rawn thawk a. Chu chu Israel leh Egypt inkara remna siam leh Egypt chu an lam tanga siam a ni. Kissinger chuan Arab ramte nena thawhhona tha neih chu a pawimawhzia a hriatchian em avangin nasa takin hma a la a. Israel leh Egypt-te inkarah chuan palai hna thawkin vawi tam tak a kar tawn a. Kum sangkhat zakua sawmsarih leh pasarihah chuan khawvel mak ti em em maiin Egypt President Anwar Sadat thlawhna chu Israel khawpui Tel Aviv-ah a tum ta vuah mai a ni. Egypt President chuan Israel Parliament-ah thu sawiin remna siam kan duh tawh a ni, a ti ta a. Vawilih lai lo inrun tawh thin, hetia an han inrem ta mai hi khawvel chuan mak a ti hle a. A rap ram zingah chuan Egypt chu ram lian ber an nih avangin US leh Arab ramte inkar pawh a tha chho ve leh ta a ni. Mahse an inremna chu a la tluan tling lo a, mumal taka siam a ngai a ni. Chumi atan chuan US President Jimmy Carter chuan palai hna a thawk ve ta thung a. Kum sangkhat zakua sawmsarih leh pariat September thla ah chuan Israel ram Prime Minister, Menachem Begin leh Israel President Sadat te chu Camp David an tih mai thinah chuan hruaiin, chutah chuan President Carter chuan an pahnih inkara inremna siampui tumin, ni sawm pathum chhung lai hun an hmang a ni, tichuan, President Carter thawhrimna a zarah September ni sawm pasarih sangkhat zakua sawm sarih leh pariatah chuan Camp David inremna an tih chu an sign thei ta a. Hemi hnu Sangkhat Zakua Sawmsarih leh Pakua, March, thla ah chuan an inremna chu en tha leh in inremna leh thawhhona tluan tling an sign thei ta a ni. He inremna hi Israel leh Arab ram inkara inremna ziah hmasak ber a nih bakah, Egypt chuan Israel chu ram angin a pawm ve ta a ni. Chutia Israel leh Egypt inkara inremna ziah a nih takah chuan, Egypt pawh US thian tha a ni ve ta nghal a, kawng hrang hranga US puihna a dawng ve thei ta a, rei tak an lo in nghir nghawna chu chin fel a ni ta a ni. Mahse he an inremna ziah pawh hian nghawng a la nei zel mai. An inremna ah chuan Palestina mi leh sa, Gaza leh West Bank a awm te chu Israel chuan mahnia inrelbawl, autonomous, a pe tur a ni a, Mahse, hei hi vawiin thlengin tih hlawhtlinh a ni ta lo a ni. Israel chuan Gaza leh West Bank an awp chu a chhuahsan duh lo va, chhuahsan a hnekin sipaite dah belhin an inbengbel telh telh zawk a ni. Chutia Israel-in an inremna anga a kalpui leh duh tak si lohah chuan Arab mite zingah chuan Egypt President Nasser-a huatna chu a nasa hle mai a. A hnuah chuan an that ta hial reng a ni. Kum sangkhat zakua sawmriat leh pakhat November thlaah chuan Israel leh US te chuan President Richard Nixon-a kaihhruaina hnuaiah inremna thar an sign a. He an inremna bawh zui hian US chuan a hma aia nasain Israel chu a chhawmdawl a. Ralthuam leh indona hmanrua mai bakah sum fai thlengin a pui a ni. Mahse, kum sangka zakua sawmriat leh pahnih June thla ah chuan Israel chuan Lebanon a run a, a chhan chu Palestina hel pawl pakhat, PLO, ten Israel khawchhak lam an rawn tih buai fo vang a ni. He indona hi President Nixon a hriatpuina thlap in kalpui a ni a, an tum ber chu PLO te nuai chimih chu a ni. Mahse, Israel chu an ruahman ang bak bak a che in Lebanon khawpui Beirut thlengin an lut a, pawisawi lo nunai tam takin an thih phah a ni. Hei hian President Nixon-a a ti thin ur hle mai a, Israel Prime Minister chu phone hmang a be nghalin, Holocaust eng kalpui a ni a ti hial a ni. Holocaust tih chu mi nuaih tel thihna thlen sawina a ni. Israel chet dan avang hian President Nixon-a chuan Israel an thlawpna tam tak a hnuh dawh bakah UN General Assembly-ah Israel chungchang agenda sawmhnih leh pakhat lai a pu lut hial a, heng an chungchang relnaah hian US chuan a veto power a hmang lo ang a ti hial a ni. Hetianga US leh Israel inkara inbak kaih hi tun hmain a la thleng ngai hauh lo a ni. Kum sangha zakua sawmriat leh pahnih September thlaah chuan Middle East chungchanga US ngaihdan thlak thleng hlawk thei thil a lo thleng ta a. Israel sipaite chuan Beirut-a Lebanon refugee camp pahnih, Sabra leh Shatila te chu hualin tumah chhuah an phal lo va. Tichuan an thawhpui Lebanon hel pawl te chu refugee camp-ah chuan an duhthala che turin an tir lut ta a ni. Ni thum chhung lekin tam tak an that a. Mi sangria leh zanga chuang zetin nunna an chan a, kawtthlerah te chuan thisen a luang ngeih nguaih mai a ni. He thil thleng hi Israel-ah chuan duh loh na lantirin mipui nuaihli chuang zet an pungkhawm a, an ram mipui zat atanga za sawm an tling hial a ni. He thil thleng avang hian Israel Defence Minister Ariel Sharon chuan a ban phah bakah nasa takin an ram chhung a buai phah ta a ni. US chuan Israel kut tuar Lebanon te chu pui tur leh remna siam tumin ralthuam mumal pawh keng lovin sipai eng emaw zat a tir a. Mahse, Lebanon zawk chuan an lo that ta vek a ni. US President Nixon-a chuan he thil thleng avang hian Middle East chu ram buai a nih a, a hlauhawm a ni. Chuvangin, nasa takin Israel hi kan puia helai Middle East vela remna vawngtu atan kan thuam that sauh sauh a ngai zawk a ni, a ti ta hial a ni. Hemi hnu hian US chuan a hma aia nasa zawkin Israel-ah chuan ralthuam a thawn lut ta a, buaina thlen thul a hman turin ralthuam tha tak tak a chhekkhawm ta teuh mai a ni. US leh Israel inthian thatna leh thawhdunna hi chhan pakhat vang chauh a ni lo a, chhan tam tak a awm a ni. Israel pianhlima US President Truman-a ngaihdanin thui tak a nghawng a. Cold War laia Soviet Union nena an inepnaah Israel dinhmun a pawimawh em avangin a hril bawk a. Tin, Middle East leh a chhehvela buaina hrang hrang leh Palestina mi leh sate chungchang ngaihtuah tur hian Israel an pawimawh em avangin vawiin thleng hian US leh Israel te hi thian tha tak niin an la thawk dun ta reng a ni. Mahse, chung zawng zawng aia pawimawh zawk leh an thawh dun chhan ber a lang a, an tih lan duh si loh chu oil leh sum hi niin a lang a ni.